Mhux l-ewwel darba li nisimgħu il-kelma grazzja jew li ngħidu il-kelma grazzja. Mhux qed ngħid meta jiena kolli grazzja lejn xi ħadd jew meta ngħidu ħanitlob il-Mulej jaqla li grazzja. Sewwa nagħmlu l-Mulej nitolbuh xi ħaġa speċjali li għandna bżonn. Imma meta ngħidu l-kelma grazzja, x'qegħdin infissru tabilħaqq? Qegħdin ngħidu li Alla jsewwab fuqna l-imħabba tiegħu. Isewwab fuqna il-qawwa tiegħu. Isewwa fuqna dak kollu li għandna bżonn biex aħna ngħixu ta' bnedmin fuq din l-art u ngħixu ta' bnedmin Insara. Mela l-grazzja t'Alla li aħna ma narawhiex, Alla isawwabha fuq il-bnedmin kollha. Kemm jgħidha tajjeb din San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani, kapitlu ħamsa vers ħamsa, Alla sawwab fuqna b'abbundanza l-imħabba u l-grazzja tiegħu. Aħna għandna bżonn din il-grazzja. Il-grazzja hija mogħtija lilna b'xejn mingħand Alla, anki l-kelma grazzja hija kelma li ġejja mil-Latin mill-kelma gratis. Il-kelma gratis jiġifieri b'xejn. Alla jsawwa bl-imħabba tiegħu, l-għajnuna tiegħu lilna l-bnedmin kollha u jsawwa fuqna b'xejn. Issa Alla Jagħti l-grazzja tiegħu u l-għajnuna tiegħu lil kulħadd, lill-bnedmin tad-dinja kollha, anki lil min mhuwiex Nisrani, biex jgħix ħajja tajba, biex jgħix ħajja onesta, biex jaqdi dmiru. Imma għalina l-Insara, il-mezz ordinarju, il-mod ordinarju ta' kuljum kif nirċievu l-grazzja ta' Alla hija permezz tas-sagramenti. Però Alla mhuwiex marbut bis-sagramenti biss biex isawwab fuqna l-grazzja u l-għajnuna tiegħu. Alla jinqeda b'ħafna modi. Tista' inti tiltaqa' ma' persuna li tgħidlek kelma ta' ġid, jew inti tirċievi azzjoni pożittiva mingħand xi ħadd, xi ħadd li ta kasek, xi ħadd li semgħek, hemmhekk Alla wkoll ikun qed iwassal il-grazzja tiegħu permezz ta' persuna oħra u l-istess tista' tagħmel int. Inti tista' tkun strument ta' grazzja mingħand Alla, għax Alla huwa l-għajn ta' kull grazzja, l-għajn ta' kull qdusija, u inti tkun strument biex dik il-grazzja, dik l-għajnuna tasal għand bnedmin oħra, mela l-grazzja hija għajnuna speċjali li Alla jagħti lilna l-bnedmin biex aħna ngħixu ħajjitna fuq din l-art, naqdu lil xulxin, u għal min huwa nisrani, il-grazzja li hija rigal mingħand il-Mulej biex int tgħix Ta' dixxiplu tal-Mulej, inti taqdi dmirek bl-aħjar mod imma issa bħala nisrani, bħala wieħed minn dawk li huma qrib tal-Mulej, aħna ħbieb ta' Kristu Rxoxt u allura aħna nkunu qegħdin inkunu allura strumenti f'idejh biex l-imħabba tiegħu tasal għand tant bnedmin oħra. Ma ejjew ma ninsewx li l-għajn ta' kull qdusija, l-għajn ta' kull grazzja huwa Alla u l-grazzja x'tagħmel? Il-grazzja tqaddisna, Hija l-grazzja li lilna tagħmilna bnedmin iktar qrib ta' Ġesù u allura l-grazzja lilna tittrasformana jum wara l-ieħor biex nikbru fil-qdusija sakemm naslu biex ingawdu lil Alla għal dejjem fil-ġenna.